Nan Khrihfabu ah thawngṭha chimnak caan ka hmuh caah nan Khrihfabu dihlak pastor pa na cungah siseh Khrihfa upa nan dihlak member nan dihlak cungah lunglawmnak tampi ka ngei ti kha chim ka duh. Ni na kan Egypt ram a simi Kawlram i cun Kawlram i sin luatnak cu kan hmuh cang a si ko nain kan khua kan ram kan holh kan nunphung he i hlatnak hmun ah kan um rih tikah a caan caan ah cun sal cu kan si lo nain sal tan bantukin kan um caan tampi a um sal kan timi cu hika chim kan um exile ti kha si i sal kan timi cu mah ram i duhna lo i ramdang i umter sal i vatan Mirang holh cun definition pakhat cu living in a foreign country because they cannot live in their own country, usually for political reasons. Israel mi hna, Joseph nih a pa Jacob le a unau dihlak an ram harsatnak pam ruangah a pale cu Izipt ram ah a hruai hna. Izipt ram ah kum sali an rak um ve. Izipt ram ah an phan tikah cun, an rak rat ka tikah cun, mi za le kul hrawng lawng an si. An sinain kum sali an um dih hnuah cun mipa lawlawng hi million paruk an rak ting. Cucu Bawipa nih kum zali a dih hnuah Moses hmangin Bawipa nih sal in luatnak a pek. Kum sawmli chung ramcar thetse ram ah caan hmangin a um. Mah kum sawmli dih hnuah khan Bawipa nih a salpa Moses hmangin biakamnak ram ah Kanaan ram ah a luhpi hna. Biakam dak ram kan timi cu a ruang cu a pu a simi Abraham, Isaac, Jacob sinah Bawipa nih bia kam mi a si. Na fale thluachuah kan pe te lai, Kanan ram ah kan phatter hna lai tiin bia kam mi a si caah biakamnak ram kan timi cu a si. Sihmanhah biakamnak ram an phanh tikah cun kum zali chung bak siangpahrang ngei loin an um. Mah chung vialte cu the period of judges kan ti i biaceihtu hna nih kha an ram kha an uk hna. Mah kum zali dih hnuah khan Bawipa sinah siangpahrang an hal ve. Bawipa siangpahrang kan duh ve ti ca Bawipa nih siangpahrang a pek hna. Mah siangpahrang pakhatnak cu Saul a si. A pahnihnak cu David a si. A pathumnak cu Solomon a si. Pasal Solomon chan an phan tikah Pathian bia Pathian nawl an ngaih lo ruangah an ram cu hmun hnih a rak then cucu chak le Israel le thlang le Israel kan ti mah chak le Israel cu Jacob fa hleini chungin nam pha hna kha an i fun he northern kingdom tiin an au ni a thlang le kha cu Judah kan ti Judah ram kan ti Judah le Benjamin i fon mah ti khan an um e chaklei hna cu pathian nawl an ngaih lo tikah siangpahrang an ngeih hnu kum zani le kum kua ah Syria ram ah khan sal in an rak tang a thlanglei hna cu an ram an dirh hnu siangpahrang an ngeih hnu kum zathum le kum kuluan nga an tlin hnu ah khan anmah zong cu Babylon siangpahrang a simi Nebuchadnezzar sal ah an rak tang ve Cu an ram cu Babilon siangpahrang pa nih voi thum a do hna. Voi khat a do, voi hnihnak a do, voi thumnak a do. A voi thumnak ahcun an Jerusalem khuapi dihlak in a hrawh ve. Mah Nebuchadnezzar timi pa cu a mak taktakmi a si. Empire a uktu pa a si. A pa hi Nebuchadnezzar hi a pa i Nebuchadnezzar kan ti i Babylon rampi a dirhtu founder pa a si. Mah fawngder pai fapa a ṭhawng taktakmi Nebuchadnezzar nih cun Israel ram cu Jerusalem cu do dingin a va kal. Nebuchadnezzar kan timi cu Nebu kan timi cu anmah Babilon i khuachia pathian min a si. Cucaah Nebuchadnezzar kan timi cu a sullam cu kanmah khuachia pathian nih a ka huhphenh lai, a ka ven lai, a ka ven tinak kha a si. a min rimrim kha a mak taktak cu pa cu Jerusalem do ding ah cun a va kal i cu cu tu kan rel dingmi Daniel dal khat cang khatnak cu a si mah pa cu Jerusalem rak phan tikah Daniel dal khat cang khatnak ah Judah siangpahrang Jehoiakim a bawi kum thumnak ah Babylon siangpahrang Nebuchadnezzar cu Jerusalem ah a ra i a kul mah pa nih cun Jerusalem a rai a kulh dih hna a hong man chuak kho ti hlah seh rawltam in thi dih hna seh a ti e BC kum zaruk le kum nga kum ah cun mah Jerusalem cu a kulh dih mah kha voi khat nak si mah kum hriat nuwa ve khat a do than a kum hra nuwa ve khat a do than tu i ka rel mi a voi khat nak si cu Babylon siang phra moi pa ne cun a kulh dih hna thi dih hna se rawltam in thi dih hna se an ti a kulh lio ah ruah lo bia Babylon ram i a pa cu ruah lo bia a thi cu tikah do kho ti lo ina loi a hau cang cu tikah Babylon siangpahrang pa nih ina a kir tikah a kir sawh sawh lo a voi khat nak kha a kir sawh sawh lo i Jerusalem i siangpahrang dal hnih dal khat cang hnih nak ah a ho kir tikah zini dah tuah tiah cun Daniel dal khat cang hnihnak ah Bawipa nih Nebuchadnezzar cu Judah siangpahrang Jehoiakim kha a tlaihter. Kha a tlaihter amah nih teimi a si lo Bawipa nih a pekmi. Cu lawng si loin biakinn chung thil zong kha tlawmpal a lakter. Bawipa nih permission a pek. Thawngtla hna caw Babilon ram i a pathian inn ah khan a kalpi hna i thilri hna cu thawhlawm chiahnak inn ah khan a hong chiah. Jerusalem khuai um i Judah min ah cu Bawipa nawl an ngaih ti lo tikah Bawipa nih a veng ti lo, Bawipa nih a bawmh ti lo. khatlei ti sia cun mah tluk i a ṭhawngmi empire ngan taktakmi ralkap tampi a ngeimi Nebuchadnezzar caah cun Jerusalem cu hmetemi a si ralkap tlawmte lawng ngeimi an si tahchun awk zong a tlak lo asinain bawipa nih a pek hlan chung cu zeitak hmanh ah tei kho ve lo asiah dong hna cun bawipa nih a huhphen ti lo bawipa nih defend a tuahpiak ti lo cu tikah Nebuchadnezzar kut chungah cun Israel a Judah mi hna cu an phan Zeiruangah dah Bawipa nih Israel mi Judah mi hna cu a bawmh ti lo? A ruang cu Bawipa a thin a hunter. Bawipa nih keimah ah Jehovah Pathian lawng rak ka biak u an timi kha kan nan ram an phanh tikah Jehovah lawng biak loin Kanaan ram i Pathian a simi Baal pathian le Asherah pathian kha an biak ve. Bawipa nangmah zong kan biak ko lai asinain hika hi ram ah kan um caah hin anmah khuami anmah biakmi Pathian zong hi kan biak ve a hau cu Bawipa tiin compromise an rak tuah mah kha Pathian tin a hun tuk keimah Pathian pakhat chim lo Pathian dang biak hlah u ti nain an nih cun an biak a pakhat na an biakmi Pathian cu Baal si zeirung ah dah Baal hi mah tlukin biak an duh Zeruahdah there's a Baal pathian kan timi cu annih cu Babylon ram ah Kanaan ram ah khan nikhua uktu pathian a si ruak pathian a si ruak a churter khotu pathian a si cucaah annih kha lothlomi an si cuta kan ruah an herh tuk kha lo kan tho i ruah kan ngei lo si ahcun rawl kan ṭam lai kan ṭi dih lai cucaah kanan mi hna bantukin kha an ruah pathian cu kan biak ve a hau cu ti ruah Jehovah Pathian biak buin compromise an tuah i Pathian an i hrawm Baal Pathian zong kha an biak ve Bawipa thinhun tuk a pahnihnak Pathian an biakmi cu Asherah milem kha an biak Zeruiah Asherah, Asherah milem an biak Asherah milem cu a sullam cu zeidah a si rumtertu thluachuah pe khotu ti hna a si cu lawng si Asherah Pathian an biak tikah temple ah an kal an kal lawng si loin mah temple ah khan pathian an bi an biak dih hnuah khan mah biakinn ah khan a prostitute timi a um mah kha mah nu ṭhalo kha pathian an biak dih hnuah khan mah ti khan an ihpi tawn mah cu hlalai pathian an biak ning cu a si mah ruangah khan an an ur ve cu ruangah pakhatnak ah baal pathian cu an nih ca cun an income a si an lo thomi kha thluachuah kan petu an khamtu lai chan kan si mas an dola ase a pahnihnak ah cun hika i pahnihnak milem nih a langtermi cu sex kha a langtermi ase cuca bawipa a thinhun tuk caah bawipa nih Israel mipi Judah mi hna cu Babylon kut chungah bawipa nih a pek cu lawng si loin Nebuchadnezzar nih kha a voi khat a inn ah a kir tikah a biapi taktakmi thil pahnih a tlunpi hna a biapi taktak i amah lo a kir lo pakhatnak ah caang thum in caang hali na pakhatnak a tlunpimi cu biakinn chung i thilri biakinn chung i thilri pakhatnak a tlunpi cu lawng si loin a pahnihnak an ram ah Mino, mifim, mithiam tampi a tlunpi hna. A hlei khun in kum hlei thum in kum kur ka lak a simi thawng tampi an ram ah a lawipi. Commentary pakhat pan nih a chimmi cu mah a lawipimi mino kha thawng hra tlop an si. Khi ka an phan tikah anmah sianginn ah an kai dih tiin ṭialmi pakhat zong a um. Cucaah mah vialte kha Nebuchadnezzar nih cun hei ka kir ṭhan lai i keimah um lo nu ah keimah a do ngam ti lo dingmi a ṭhawngmi a fimmi vialte kha ka lak dih hna lai cu lo cun ka kir lai i ka um lo chungah sanah a ka piah lai protest a ka tuah lai amahnak hi a hruai kho dingmi mino tu chan ka si ma cun generation G vialte kha mino mithiam vialte kha a tlaih dih cucu cang khatin cang thumnak in cang linak kan hmu kha tikah siangpahrang nih cun thil dikmi bawi bik Azaphet kha ai thawh i Israel mi saltangmi hna lakin bawi phun le thauvon hna chung khan tlangval tlawmpal tein na thim hna lai annih cu a dawhmi a si lai a sawhsawh ngah lo a pum chungah tlin lonak zeihmanh a ngei lomi a si lai a fimmi a si lai a thiammi an si lai e siangpahrang in i rianṭuan dingah ai tlakmi an si lai a sawhsawh a duh lo nan mi thiam cem kha ka duh a fimmi mino kha ka duh a ti cu mah vialte kha khaldi anmah babylonian ca le holh kha an cawng hna lai tiah a ti cu tikah mah mino vialte cu an phat bal lo nak hmun ah an phat cang an ei bal lomi reol an ei cang an hmu bal lomi khua streng language streng culture streng god streng religion hmun ah an phat cang that is called exile mah kha si exile sultan kan timi cu mah Israel mi a Judah mi hna cu an phanh tikah zeihmanh thimnak nawl an ngei lo kum zathum le kum sawm nga zong an chakmi a temple is in hmun hlatnak ah an um cang hawikom an ngei ti lo an nu le pa umnak hmun ah an um ti lo Jerusalem is in hmun hlapi ah hin an rak phan cu tikah Daniel dal kha canga naka siangpahrang nih nifatin an ei awkah Ro le zu cu siangpahrang cabuai a ummi hna kha na pek hna lai tiah a ti. An ṭon chung cu college kum thum an kai lai a ti. Mah an kai chung cu kum thum a rau lai i caan a don tikah duhduhnak rian a ṭuan ngah lai lo. Keimah sinah rian ṭha cun siangpahrang in a rian an ṭuan hna lai. White House ah rian an ṭuan hna lai an ti. kha chiatparang nih raw thawthaw zu thawthaw in nak ding ticket a pek na khat le ahcun free meal ticket an mu full scholarship an mu kei se lo kai lawm tuk lai ka, ka zum wow siangpra in baka rol ei nak khon ka ngei king's table rol ei ti zei tuk in na sung loi hlan ahcun o siangprang rol bak ei ding an rami sianginn ṭha cun tu lai chan ne ka tah cun siasa Harvard University admission a hmumi hna an si cu tikah zu sa duh paun ei khawh a si asinain Daniel cun mah tin an ti lo Caruk in cang sarih nak kan zoh tikah cu hna lakah cun Judah miphun Daniel Hananiah Machel le Azirah kha an, an i tel. Sihmanhsehlaw til dikmi bawi bik nih khan minthar a sak hna. Daniel cu Bethshazzar tiah Hananiah cu uh, Shadak tiah Machel cu Meshak tiah le Azariah cu Abednego tiah min an thenpiak dih hna. Cu tikak cun siangpahrang bawipa nih cun mah vialte kha an pathian philh seh an miphun philh seh an holh phit seh philh hna seh an culture philh hna seh an ti i an min kha an tlun piak dih hna a ruang cun min timi kha a biapi tuk mah an min hlun vialte kha kan zoh tikah sullam a ngei tukmi min a si cu lawng si lo pathian he pehtlaihnak a ngeimi min lawnglawng a si a sunglawi tuk a ropi tuk min lawnglawng a si Daniel kan timi cu God is my judge Pathian jo bia kha ceihtu Pathian a si a min ṭha cakmi a si Hananiah Hananiah timi cu a Hebrew pin cu God is my God is gracious Pathian cu zaangfahnak he a khattu Pathian a si Australia min cu God is without equal kan biakmi zawi ah Pathian zaho ah Pathian bantuk Pathian dang a um lo Azariah ti sulam cu the Lord is my helper Bawipa cu a ka bawmh tu a si mah min ṭha vialte kha mah Kanaan ram a sorry a Babylon ram saltannak ram an phan tikah pakhatnak ah cun an min kha thlen piak an tim an identity kha thlen piak an tim anmah caan min hi a sunglawi tuk Israel mi hna cu an fale min an pek tikah an pek sawhsawh bal lo anmah bikizia cungah khan an pek cu lawng si lo nu le pa nih thakchuah peknak ah an hman cucah anmah can min timi kha a sunglawi tak me a si Israel tuanbia Judah tuanbia pat rel bal mi cho Israel mi cho ngakchiat te a min a ho si ti kan thek pawa in a upa te ka zei bantuk minung a si te lai ti mi ka chim kho a si ti voi khana Israel Judah nu cho fapa pahnih a ngei Jesuh nih fapa pal hi a ngei e a fapa upa min ka Ruben a si pakhat nu nih a hal i hei ka pi na fapa min cu hodah a si kan nih siseh law Reuben kan ti ko lai right a si cu anih cu mah tin a ti lo lawyer a tuan te dingmi Reuben a si anmah hmailei ca vision nganpi he an fale min khan au kan ne nu le pa cheu khat cu kan takpum i kan kan dawh lo cemnak kha nu le pa nih min auhnak a kan man tawn i ka naupa hi a beu te si kan nu nih kha a min cu thang te si ko nain thang te ti auh dingmi kha beu te ti si chak lonak cem kha kan lak cu right san juda mi cu mah bantuk a si lo min timi kha a sunglawi tuk Cucaah mah vialte kha Nebukhadnezzar a thlen piak dih hna. Nan Pathian cu philh cang u. Kan Pathian biak cang u tinak kha si. Cucaah Daniel cu Betheshazzar tiah min a thleng. Cumi cu Baal will protect me. Daniel kha Daniel na thinphang ti la kan lam na phan cang. Nan Pathian cu philh cang. Kanmah Baal pathin i kan nangmah a, a huhphen cang lai. Nangmah an bawm cang lai tiin mah ruahnak ṭhalo he Baal will protect you ti a min ah khan ambassador tiah a thleng pia a pan in a hanani kha min a thleng piak i Shadrach tiah min a thleng piak hoi Shadrach timi cu inspiration of the sun then hey na thin phang tir hanania hi kan na phan ti kan na tha chia la nangmah a bom tu ding thazang pe tu ding ni pathian a um ti na se Ni Pathian nih khan nangmah thazaang an pen hna lai. Ni Pathian nih khan an hnem hna lai. Na nu le na pa um lo nak mui na phal a poi lo. Pathian nak an ngei rih. Mah Pathian cu ni Pathian a si. Mah ni Pathian nih an bawmh hna lai tiah a min a thleng piak. A pathumnak a hawipa cu a Michal cu Meshak tiah min a thleng piak hoi. Meshak timi mi cu belonging to the Venus. Venus is the moon. tlapi pathian tinak tlapi pathian ta na si te zan ah na um har caan na um lai na lo na ram na khua na lung le pa na ngai caan um ko lai asinain zan ah kan ti la zan i pathian venus pathian ni kha an ven hna lai tin a min kha theng piak cu a pali na ka azaria zong kha a min an thleng piak i a benigo ti an thleng piak Abednego ti sullam cu the servant of Nego. Nego kha na rian cang lai. Nan ramah the servant of God na si ti lo. Pathian na rian kho ti lo. A poi lo. Ni nan na rian dingmi a Pathian a um cang. Cu na rian dingmi Pathian cu nego milem Pathian khochia Pathian kan rian ko lai. A poi lo tiin an sinak vialte kha an min vial la thleng pek a tum. Cucah an min hlun vialte kan zoh tikah Pathian he pehtlaihnak a ngei dih bantukin an min thar vialte kan zoh tikah Babylon ram i min he Babylon Pathian khuachia Pathian he ka pehtlaihnak connection a um dih. Zeiruang ah min thlen a duh? Nan Pathian cu philh cang u. kan pathian biak cang u asinain Daniel nih no mah ti ka ti lai lo ka min cu na thlen piak kho men asinain ka zumhnak cu na thlen piak ko lai lo a ti min cu um ko seh my true identity cu ka min ah si lo Khrih ah ka zumhnak ah si cucaah Nebuchadnezzar a poi lo a min thlennak ko ah dia nih a buai lo dia nih na san dah a piah lo protest sang a tuah lo a cohlang ve ko asinain a chimmi cu no kan min na thlen zong ah ka zumhnak cu na thleng kho lo a ti dal khatcang ritnak ah Daniel nih cun siangpahrang nih a pekmi raw le zu nih ka thurhnawm hrimhrim lai lo a ti i tildiktu bawi bik cu

a ruang pakhatnak cu anmah Jews nih khan khuashar law timi an an nei K O S H E R khuashar law timi cu sa mah hi sa nan ei lai mah matuk sa nan ei lai lo bawipa nih ei hlah timi sa a tel a pahnih nak mah sa lawng kha si loin an thah ning the way they slaughters thah ning kha a um rih rawl chumh ning a um rih cucaah rawl a chumh ning a hmaan lo sa kha a thah ning a hmaan lo si caah kei lai lo a pathumnak ah mah sa vialte kha an ei hlan ah milem pekmi sa an si cucaah ni cu milem pekmi sa a si caah mah ruangah den cun ka zumh hna kai lo ka ei lai lo Ninia kan fale siang kainak ah sianginn ah emotional junk food an lungthin caah that lo dingmi rawl tampi media in tiktok in an rak ra kei cun emotional junk food ka ti emotional junk food kan timi cu lungthin damnak ding caah tha lomi tam tak a um TikTok an zoh na zei bantuk dah an hu tiah cun my body my right an te ka takpum cu keimah ta pei su ati pakhat pa cu anu nih ka fapa na sam tan si nunu ka sam cu ka ta pei su my hair my right ati tan a duh lo pakhat pa cu a kut a tha thu ngan pi rul cuk pia chu a tuah an li pa te zia ma bantuk in a tuah kan nu my body my right ati hoi An hun in nute na phone kha tuai tuk hlah. Zinchin na phone password cu nute my kan nu my phone my right. Satan he i thlennak. Cu lo si lo si emotional junk food long si lo in spiritual junk food. Thlarau ca a tha lomi rawl tam tuk an ei. Tahchun ah Big Bang theory bantuk kan ni cu Pathian i sermi kan si lo Zong he unau kan si. Vawlei cu Pathian i sermi a si lo e amah te big tiah a puak hna i mah big bang sung isin a puak i a chuak mi hna an si. Samrakhema ngakchia na bia ka hal hna. Apes and human being are cousins. How many of you agree? All of them. Yeah, yeah, yeah, we agree. Zawng le minung unau kan si ti nan zum maw ti kan zum an ti dih. Why nan zum kan ti? Kan DNA pe za song me akhat science ni pe ati chu te an ti. Spiritual junk food se. Jita man na hi an saltan nak le ma fi man chon tikah an min an thlen piak ong selo an rawl an thlen piak ri. min hika kan phan tikah nem khual ring hi a piat ra ngai ngai ve hika ruma cun asian mi cun mah ni ching chong te na kan ti ke ka phan ka te ain ching chong ching chong ka ti ve ka tu small eyes ong ka ti ve ka tu library ka ka le ka phat ka te men vi like 15 years ago Library ca ka kawl i ka duhmi kha ka hmu lo. Cucu librarian nu nih kha a ka librarian pa nih a ka cabo i you couldn't find it yeah ka ka tong kholon maybe because you have small eyes a ka ti really ho ho ho ka ti mai ka kun fu ka pe oh ching song sa tu Jackie Chan Jackie Chan da ka di ta ni siang ka di tiang kha Jackie Jackie te ka au chal ka min kha Wai khala pa phan kal mi sia pa sia chun an hi min pan hi an ngei di chu Daniel na ya kei hi min pan hi ka ngei ve ti lai tlang ha ka min kha Malaysia ka phan te ka thleng ati UN min ni ka thleng ati la chuang kan sak i van chung a min an ko tika aka ti hi vancung ah kau dingmi min cu ka zu en min maw a si lai maw lai tlai ka min kha a si lai ka ti ka thei lo ka ti Daniel nih cun okay min than piak mi chang ha ko nan du ni ra kau ko u nan du cun ching cho ra ka ti ko u nan nu cun small eyes ra ka ti ko u asinain ka pathian biak nak chu ra ka tong hla o ni na kan fala na an fimnak cu kan hrawm ve ko lai an siangkainak cu kan siangkai ve ko phaprit siang kan kai ve ko lai a poi hrim maw scholarship a kan pek cu kan kal ve ko lai asan kan hrawm lo dingmi cu kan zumhnak cu kan hrawm lo dingmi kha a si mah cu saltannak ram i fim cawnnak ah nu le pa nih Daniel sin i kan cawn dingmi cu a si Daniel cun ka ei lai lo a ti a ruang cu mah ka ei sa cu kan nunnak ka tlau nun a hrawh ke a hrawh lai defile a

a ti lo Daniel cu a ti khawmi cu hei mah hi kings menu pe si cu mah role ke lo sa cun siangpahrang nawl ngai lo ka si lai a ṭihnung tuk a ti lo ya ma ke cu ei Jerusalem ka nu le ka pa um lo na hmun ah pe siang ka kai cu ka pa sta jong um ti lo kan khua kan ram in meng zanga a hlat nak hmun ah pe ka um cu ke zong ah ho man nih a ka hmu lai lo who cares ke ko lai a ti hrimhrim lo Voikhat cu nubu a zua a hua ngaimi nubu pakhat cu business a tuah. Business a tuah i business a tuah hlan cu a fel tukmi a si Khrihfabu zong ah hruaitu a si. Business a hong tuah tikah voikhat cu zuribu in inn ah a phan. Wairi in a phan. a vapa nih Jesuh cu na ding a ti ka vapa ka ding lo ahcun maw ka hawi le dihlak business meeting pe si cu business meeting ahcun ka ding ve a hau cu ka ding lo ahcun ka boss pa nih ka duh lai lo ka ding lo ahcun hi ka rian ka business hi ka tuah kho ti lai lo tiin zu cu a dim Niniah nu le pa u le nau hna Daniel cu ramdang ah sal in a um asinain a pathian cu a phat chan lo zeiruang ah kan nih cu thatchuah hmu bu in thatchuah co bu in pathian thatnak temh bu in zeitindah pathian cu kan phat chan lai ka fapa ka chim tawnmi cu pate siang nan kai tikah lunch ah thla rak cam peng ka ti a niang pa cu a cam peng a upa cu a tlangval ve ca tlawm palte ning za a hmang ve cu tikah a naupa kha na upa kha spice na tuah lai ṭha ten zohkhen na lai a thli ten lansan na upa kha lunch tikah thla a cam na cam rak zoh maw ka ti ve khat cu a zo i a upa room ah kha zo a upa kha a thlacam kha a rang tuk surwa a naupa nih a hmu lo ina phan te a report papa ka upa lansa thla cam lo ka ti a upa ra lan cha thla na cam lo si maw ka ti papa ka cam ko i tlawm palte minung an tam tuk ka hen kan ning zak ti ta khan ka kun che ka te ka kun mi se te ning zak la ka di don't care na pathian ka zapi la nang cu america bat tung si lo lai min si kora min ra min si boy pathat nak thor hi ka phan min si an na um ban tung na um kho lo Cura kei ka parenting zong hi American parenting a si lo. Biblical Christian parenting a si. So you don't compare my parenting with your friend's parenting. Na hawi le nih an pa le an nu le pa an cawnpiak ning ka tah chun la ke cu Bible ka cawnpiak ning ka cawnpiak hna lai ka. Ve ka cu ka a ka hal mi ta papa kum hlei riat tiang ka tling long kum hlei riat tiang long he ka cungah non na nge lai a si maw ka ti no way ka ti mah cu american parenting si ka ti kei nih cun ka dam chung po cun na pa cu nangmah cungah nawl ngeihnak authority bawipa na ka pek cu caah nang cu kan chim hrin ding cu ka rian a si bible nih kum a kan chim lo e ka fa ka dam chung cu ka fa na si lai i nangmah cawnpiak ding cu ka rian a si ka ti Daniel nih cun pakhatnak ah cucaah kan cawn dingmi cu saltannak ram i fimcawnnak pakhat kan cawn dingmi cu cawnnak fimcawnnak cu kan i hrawm ko lai sihmanhsehlaw zumhnak cu kan i hrawm lai lo Daniel did not compromise. Slide, please. Yeah. Fimnak cu kan hram ko lai. An cawng mi cu kan cawng ve ko lai. Daniel cu cawng ve bak cak. An mai Babylonian ca zong a cawng ve ko. Full scholarship a la ve ko. Asa ai hrom lo mi cu zupnak cu ngah lo. Ngah lo. Ka pi ka pu hna i zumhmi Pathian an biakmi Pathian cu Baal Pathian he kai hrawm kho lo a hrawm duh lo a pahnihnak Daniel nih cun mah a zumhnak caah amah nih ṭuanvo a lak Hei ka ei lai lo ka pa nih ka nu nih ei hlah pe a ka ti a ti lo ka pastor pa nih pe ei hlah a ka ti ruangah a ti lo ka ei lai lo a ruang cu keimah i biakhiahnak keimah i decision a si a ti Daniel took ownership of his belief Ahohmanh blame a tuah hna lo. A pathumnak ah Daniel nih cun zumhnak kong he pehtlaih in a hmailei caah biakhiahnak fek tein a tuah. He make a firm decision. Proactive a si. Daniel cu coka a phat hnuah, u an rawl pe thaw tuk, mm, a cuk ei lai lo, um tuk cikhat te ka ruah ta la a ti lo.

biakhiahnak nih hin a kan tuah a hau college kan kai hlan ah mun hla bia kan phanh hlan ah high school kan kal hlan i sin kan dihlak in college student high school student biakhiahnak kan ngei ve a hau kei cu ka ei lai lo asilo ahcun maw an phanh taktak hnu ahcun tukfutnak kha a ngan tuk cang i you will not have the strength mah kha kei lo ding tiin ngiat khawhnak ding thazaang kan ngei lai lo cheukhat nih cun okay um rih ko seh let me compromise until I finish college ka compromise rih ko lai an pathian ka hlawm rih ko lai college ka dih tiang college ka dih nuah biak ka pum te lai college ka dih nuah bible ka rel te lai an ti Chefkhat nih cun, okay, ka fale a ngakchia a ngakchia tuk rih. Let me compromise until my kids grown up. Ka fale nupa tiang ka compromise rih ko lai. Ah, ka fale upa hnuah ka pumte lai. Ka fale upa hnuah thlau le ka pek te lai. Cheukhat nih cun let me compromise until I get married nupi va ka ngei tiang ka ngei hlan chung po cu ka um ri ko lai ka tlangval lio te caan te si duh te ka um ri ko lai ka nungak lio te caan te si duh te te duh ning tein compromise ka tuar ri ko lai an ti kho men cheukhat cu um ri ko se promotion ka nga tiang ka rian tuan na promotion ka nga hlan ka cu duh po un ka ding ri lai ka um ri ko lai kan ti kho men Mah tin kha si lo. You need to make a decision before it get hard and heavy. If you wait until the moment, you will not have the strength you need. Cu caah tu ah advance in kan tuah hau. Ni na chung pit chit chit than ta tin cu ni na ase. Babylon siangpahrang bawipa rawl cu Daniel in cun kei duh lo a ti tikah kei duh lo a ti sawhsawh lo anih cun very polite he makes decisions in a very positive way a lungput kha hmaan tuk Daniel nih cun na hi a sikola supin a ngan pe cu nan ram ah pe siang kai din nan kan au cu zia ka duh mi asian rol cu na ka pe lo oh sorry asian rol cu keimah si lan ka ka chim mi ani chu asian rol ei lai lo chu hebrew hol hebrew rol mu ya hebrew rol cu na ka pe lo ati hrim hrim lo kan ram ah pe ca chiam mi ka si cu scholarship amu mi ka cu ya nan cafeteria cun kan ma lai rol a um lo ya kan ma hebrew rol an um lo tin ati lo Cu lawng cu lo hi nan nih Judah mi eh sorry Babylon mi hna you guys eating dog meat no a ti lo right kan ni eating dog meat a very polite a si nih cun his practice was polite and he was humble cu tangdamnak a ngei cucaah kha ni cun zangfah nawl

Til dikmi bawi bik nih a chiahmi rawl cu mi cawmtu sia an va kal i nihra chung caan rak kan pek nihra chung caan an pek i mah nihra an dih nu ah mah kha an check ṭhan cang hlei lin cang hlei nga Ni hra donnak ah cun siangpahrang nih a pekmi hna rawl cu a cenmi tlangval vialte nakin a titsa cu a ṭha deuh i an thaw an tornal deuh an ti an hman ah a ṭha an mawi deuh an thau deuh ni hra chung lawngah is it possible a si kho maw ni hra chung lawng te ah rawl thawthaw eimi zu le cabiti le sa eimi le vegetarian lo hangnak ro a eimi hna kha anmah nakin an ṭhawng deuh an mawi deuh an daw deuh an tak zong kha an thau deuh an tolnal deuh te khat le a si kho lo biological perspective in kan zoh te a si kho lo A si khomi cu same a eimi le ei lomi kha eidannak um lo ti sehlaw cu a zia a do lai asinain an mahnak hi a ṭha deuh ai daw deuh an ti hlan lio ahcun thau kan timi kha anmah chan lio ahcun thau kan timi cu an i uar tukmi cu thau lai thau tiah cun a dam tinak a si Siang kawram ah cun kan um lia kawram ah cun a thau ti bo a rum lai ti nak ka si. Siang cu Asia ah cun thau ti mi ah cun sullam a dang pi si cang. Cu tikah khan Bawipa nih thluachuah a pek. A pek tikah pakhat nak a si dah ti. Bawipa nih cuca Bawipa nih physical blessing Bawipa nih thluachuah a pek na. saltannak ram an fin chon ah bawipa nih thluachuah pakhat dah a pek tiah ngandamnak dawhnak vui dawhnak bawipa nih thluachuah a pek maka physical blessing bawipa nih thluachuah a pek a pahnihnak bawipa nih physical blessing lawng si loin thluak lei fimnak intellectual blessing bawipa nih a pek cucu cang hlei ruknak ah bawipa nih a pek ni hranak in cu tikah hi tlangval pali hna hi an dihlak tein Pathian nih ca lei fimnak intellectual blessing right ngalh khawhnak wisdom knowledge cu bawipa nih kha thiamnak phun kim kha bawipa nih a pek bawipa nih thluachuah a pek Bawipa nih tak pum ṭhawnnak damnak thlasua a pe physical growth Bawipa nih cognitive growth khuak lei fimnak Bawipa nih thlasua a pe thlarau lei Bawipa nih damnak thlasua a pe Jesuh zong kha ṭhan ning kha kan zoh tikah Luka dal nih cang sawm nga le cang khatnak ah Bawipa cu a tak pum in a ṭhang A fimthiamnak lei zongah a ṭhang. Pathian hmai zongah min hmai ṭha nga an te. Mah ka ṭhanning dik tak Bawipa nih kan fale ṭhanter a duhmi cu a si. An taksa, an takpum zong a dam lai. An lungthin zong a dam lai. An thluak fimthiamnak zongah thluachuah an hmu lai. Cu lawng si lo, thlarau lei zongah thluachuah an hmu lai. A pathumnak thluachuah an hmuhmi cu spiritual blessing a si cucu Daniel dal kha cang le sinah kan hmu kho Daniel cu langnak le mang sullam hngalh khawhnak parang kha a ngei mah mang kha ho man in let khawhmi a si lo Babylon ram mifim mithiam hna nih a ho man nih Nebuchadnezzar siangpahrang bawipa mang kha an let kho lo mah mifim na let khawh lomi revelation bawipa nih thlarau lei fimthiamnak kha a pek mah cu saltannak ram ah an um ko nain fim an cawnnak ah an pathian an hrawm lo he pathian pakhat lawng an biak tikah bawipa nih thluachuah phunthum a pek hna a dongnak ah cang hlei riat in cang kuluan khannak kan zoh tikah cu tikah a dongnak ah cun Daniel le Hananiah le Masek le Azariah hna cu a tluk tu kha a ha man um ti lo siangak cia dang he an fim deuh fawn an thong deuh fawn an an theihna ngal la kha ai dang tuk zeitluk i dah ai dang a let hra in an ngal deuh a let hra wow Hlan ahcun Babylon sianginn prang bawipa nih nan pathian cu kan pathian ah a ṭhawng deuh cucaah an biakinn thilri vialte kha an lakpiak hna i anmah biakinn thawhlawm chiahnak hmun ah chiah a ruang cu nan pathian ah kan pathian a ṭhawng deuh nan pathian pei cu kan tei ko hi tiin mah langhternak in an biakinn thilri kha anmah khuachia biakinn ah an chiah sihmanhsehlaw bu hika in mah Daniel a hawile hna nih cun an zumhnak Pathian ka fek tein an fimcawnnak saltannak ram ah Bawipa Pathian cu midang Pathian he hrawm loin an biak tikah a letra in Bawipa nih siangpahrang a pek thluachuah a pek cu lawng si loin mah kha short time blessing a si lo long time blessing a si Cikhat te chung lo si lo saupi thu chuah pe cu sa Nebuchadnezzar cu cang khuruan khat nak ah Daniel cu khi ka ah khan Cyrus cu Babylon siangpura a hung can tiang khan a um a ṭuan a fim zeitluk dah rau lai Nebuchadnezzar chan in Cyrus karlak a siangpahrang tampi um rih. Daniel cu Babylon ram ah siangkai ding a phat tikah sal in an tlaih tikah kum hlei ruk mi te lawng a si an ti. Cu tikah an thi tikah kum sawm rit le kum nga a thi. A si ahcun kum sawm sarih chung White House ah rian a ṭuan khomi a si. kum sawm sarih chung siangpahrang inn ah rian a ṭuan khomi a si cucu bawipa i thlasua a si donghnak ah chim ka duhmi cu remain steadfast and never never compromise a hei ce a hlei khun in college a kaimi high school a kaimi kan fale dihlak